Türkmenistan Bitaraplygyň mekanyýylynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edararynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň nobatdaky goýberişi ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi. Bu dabara mynasybetli çäreler paýtagtymyzdaky Halk hakydasy ýadygärlikler toplumynda guraldy. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň nobatdaky goýberilişi mynasybetli geçirilen dabaralar ir säher bilen Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet A. Naýbadyndaky birinji ýöriteleşdirilen harby mekdebinde ýerleşen öz topragynyň beýik watançysy, görnükli esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet A. Naýybyň ýadygärligine ter gül çemenlerini goýmak bilen badalga aldy. Şöhratly geçmişi, ata-babalarymyzyň gahrymançylykly taryhy ýoluny sarpalamak babatdaky bu asylly däp harby uçurymlaryň hemem Türkmenistanyň Harby akademiýasyny tamamlaýan harby gullukçylaryň gatnaşmagynda Halk hakydasy ýadygärlikler toplumyna gül goýmak bilen dowam etdi. Soňra ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdançada ilki bilen dabara gatnaşyjylar tarapyndan Türkmenistanyň Döwlet senasy ýerine ýetirildi. Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Harby akademiýasynyň, Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň, Harby deňiz institutynyň, Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk institutynyň hemem Içeri işler ministrliginiň institutynyň uçurymlaryna, serkerdelerine hemem professor-mugallymlaryna iberen gutlagy uly ruhubelentlik ýagdaýynda kabul edildi. Soňra uçurymlara serkerdelik şahsyýetnamalary, degişli diplomlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Ýokary bilim hakyndaky resminamalary uly tolgunma hemem jogapkärçilik bilen ele alan ýaş serkerdeler şu pursatlarda Döwlet baýdagynyň öňünde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyza, mähriban halkymyza, hormatly Prezidentimize ak ýürekden wepaly gulluk etjekdikleri hakynda wepalylyk kasamyny etdiler. Şu günki dabaraly pursatlarda degişli resminamalary eline alyp, baýramçylyk nyzamynda duran merdana gerçekleri, ýokary hünärli ýaş serkerdeleri synlanyňda, ata Watanymyzyň ähli babatda goragynyň geljekde hasam pugtalanjakdygyna bolan ynamyň artýar. Bu ýerde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Aýratyn hormat garawul batalionynyň şahsy düzüminiň nyzam tilsimleri boýunça taýýarlan harby görkezme çykyşlary dabaraň watançylyk häsiýetini pugtalandyrdy. Baýramçylyk meýdançasynda Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň şanyna teatr artistleriniň, şeýle-de ýaş watançylaryň çykyşlary Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Watan mukaddesliginiň milli ruhda şöhratlanýandygyny alamatlandyrdy. Şeýle-de gutaryş dabarasynda ýaş watançylar goranyşyk häsiýetli Harby doktrinamyzyň üstünlikli durmuşa geçirilişini, harby syýasatyň kämilleşdirilişini uly joşgun bilen wasp etdiler. Bu ýerde dabara gatnaşyjylaryň adyndan Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna ýüzlenme kabul edildi. Soňra baýramçylyk meýdançasynda ýerleşdirilen münberiň öňünden Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň dabaraly harby ýörişden geçmekleri bilen nobatdaky goýberiş mynasybetli geçirilen dabara jemlendi. Gutardyş dabarasynyň çäklerinde ugurdaş harby ýokary okuw mekdepleriniň hatarynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutym öz deňizçi uçumlaryny nobatdaky gezek dabaralara ugratdy. Ýurdumyzyň Harby-deňiz güýçleriniň deňizçi serkerdelerini ýetişdirmek maksatly iki müň onunjy ýylda döredilen bu harby ýokary okuw mekdebiniň uçurymlarynyň gutardyş dabarasy bolsa Awaza milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän Baýdak meýdançasynda guraldy. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň iberen gutlagyndan ruhlanyp täze menzillere tarap ilkinji deňizçi serkerdelik gadamlaryny basýan harby uçurymlar geljekde alan hünärlerini ýurdumyzyň deňiz çäklerini goramakda peýdalanjakdyklaryna taýýarlan baýramçylyk çykyşlary arkaly ynandyrdylar. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň baştutanlygynda Watan mukaddesligi şöhratlanyp, milli howpsuzlygynyň hemem raýatlarymyzyň abadan durmuşynyň goraglygyny üpjün etmek wezipeleri barha kämilleşdirilýär.

Men Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň uçurymy leýtenant Şöhrat Akyýew. Mukaddes harby borjy eziz Watanymyzyň, mähriban halkymyzyň bagtly we döredijilikli durmuşynyň goragyna sak durmak ýaly jogapkärli ýoly saýlap alan biz uçurymlaryň bu günki günde Gutadyryş dabaramyzyň şeýle buýsançly, dabaraly ýagdaýda bellenip geçilmegi biziň ömür menzilimizde ýatdan çykmajak taryhy wakalaryň biri bolup galar. Biz uçurymlar hem hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň bu ýöredýän ýörelgelerini, bize bildirýän ynamyny aňry ýany bilen ödejekdigimize şu taryhy günde tüýs ýürekden ynandyrýaryn. Galyberse-de, biz uçurymlar, geljekde serkerdelik ýolumyzda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň mähriban pederi, mugallym, esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň nusgalyk ömür ýoluny wagyz edip, ata Watanymyzyň goranyş kuwwatyny pugtalandyrmakda mynasyp goşandymyzy goşarys. Şu dabaraly pursatdan peýdalanyp, bize okamaga, işlemäge, döretmäge, häzirki zamanyň innowasion tehnologiýalarynyň giň mümkinçiliklerinden peýdalanmaga ähli mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Belent Serkerdebaşymyza sagbolsun aýdýaryn. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň jany sag, ömri uzak, belent başy aman, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleri mundan beýläk hem

Gulluk edýärin. Men Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk institutynyň uçurymy leýtenant Halnazarow Mergen. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýyly diýlip yglan edilen iki müň ýigriminji ýylymyzyň her bir güni hem ýatdan çykmajak taryhy wakalara beslenýär. Şu gün mukaddes Watanymyzyň berkararlygyny, mizemezligini, eldegrilmesizligini goramakda ak pata alýarys. Biz hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň nusgalyk mekdebinden, görüm-göreldesinden ugur alyp, beýik başlangyçlaryny, köpugurly we düýpli tutumlaryny amala aşyrýan ägirt uly özgertmelerini durmuşa geçirmekde, üstümize düşýän borçlary we jogapkärçilikleri pugta ýerine ýetirmekde ähli başarnygymyzy hem-de gujur-gaýratymyzy, öz hünärimiziň hakyky eýesi bolup, eziz Watanymyzy, halkymyzy, hormatly Belent Serkerdebaşymyzy gerek bolsa şirin janymyzy orta goýup gorajakdygymyza şu dabaraly pursatda ynandyrýarys. Şeýle giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny, alyp barýan il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli işleriniň hemişe rowaç almagyny arzuw edýärin.

Biz uçurymlaryň kalbynda ýatdan çykmajak pursatlaryň biri, ýagny ýokary okuw mekdebini tamamlap, özbaşdak durmuş we zähmet ýoluna gadam basýarys. Ilkinji zähmet ýoluna gadam basýan ähli uçurymlar bolup, biz hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň biz hakdaky tagallalaryna köp sagbolsun aýdýarys. Bu günki gün ata Watanymyzyň ýagty geljegini ruhy taýdan sagdyn, ylymly, bilimli, syýasy düşünjeli nesilleriň bolmagynda görýän ýurt Baştutanymyzyň belent maksatlara gönükdirilen hoşniýetli syýasaty älem içre ýaň salýar. Şu dabaraly günde hormatly Belent Serkerdebaşymyza köp sag bolsun aýdýarys. Pursatdan peýdalanyp, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň janynyň sag, belent başynyň aman, il-ýurt bähbitli, umumy adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleriniň mundan beýläk-de rowaç almagyny arzuw edýärin.

Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologlar uniwersitetinde geçirilen mejlis Maglumat we telekommunikasiýa tehnologiýalary, pudaklaryň sanly ulgama geçmegi diýlip atlandyryldy. Ylymlar akademiýasynyň hemem Tehnologiýalar merkezinde oba hojalygyny ylmy taýdan ösdürmek, ekologiýa we biotehnologiýalaryň ähmiýeti bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Halkara nebit we gaz uniwersitetinde senagat innowasion tehnologiýalary bilen baglanyşykly meseleler garaldy. Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda Ykdysady ösüş, hukuk, halkara hyzmatdaşlyk we syýahatçylyk atly mejlis geçirildi. Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Lukmançylyk we derman öndürmek, sport bölümi boýunça maslahat guraldy. Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde alymlaryň çykyşlary ynsanperwer ylymlaryny ösdürmek bilen baglanyşykly boldy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara ylmy-amaly maslahat şeýle gatnaşyklar üçin netijeli meýdança hökmünde özüni görkezdi. Maslahatyň sanly aragatnaşyk ulgamyna geçmegi bolsa oň mümkinçiliklerini hemem çäklerini hasam giňeldip, dürli ýurtlaryň abraýly birleşikleri üçin onlaýn görnüşinde wajyp meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga ajaýyp mümkinçilik döretdi. Halkara maslahatynyň Orshanadyndaky Inžener-tehnologlar uniwersitetindäki jemleýji maslahatynda Türkmenistanyň hormatly Prezidentine Ýüzlenme kabul edildi. Ekin meýdanlarynda ilatymyzy köp isleg bildirilýän önümler bilen ýylyň ähli paslynda bolelin üpjün etmek barada hormatly Prezidentimiziň öňde goýan wezipeleri ýurdumyzyň gök ekerançylary tarapyndan üstünlikli amala aşyrylýar. Şu günler Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Bereket daýhan birleşiginiň telekeçi kärendeçileri ekin meýdanlarynda ýetişdirilen ýeralmaň bol hasylyny ýygnamak ugrunda netijeli işler geçirýärler.
Ýurdumyzda hormatly Arkadagymyz tarapyndan binýat tutulan Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe gadymy Ahal ýaýlasynyň hasyl ussatlarynyň yhlasy bilen bereketli topragymyzda ösdürilip ýetişdirilýän ýokary hilli bakja önümleri uly islege eýe bolýar. Şol önümler bu günki günde ak bazarlarymyzy bezäp, halkymyzyň azyk üpjünçiligine önjeýli goşant bolýar. Hormatly Arkadagymyzyň bu babatda kabul eden il-ýurt bähbitli kararlaryny durmuşa geçirmegi özleriniň baş maksadyna öwren Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Bereket daýhan birleşiginiň işini ussat telekeçileri şu ýylda welaýatyň toprak-howa şertlerine laýyklykda ilatyň gündelik islegi bildirýän önümleri bolan ýeralmanyň bol we bereketli hasylyny ýetişdirip kemala getirdiler. Häzirki wagtda bir ýüz ýigrimi bäş gektar meýdanda ýeralmanyň täze hasyly ýetişip, şol hasyl ýygnama işlerine doly depginde girişildi. Şeýle bereketli hasylyň öz topragymyzda öndürilýändigi buýsançlydyr. Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň telekeçileriniň yhlasly zähmetleri bilen şu ýylda ýetişdirilen ýeralmanyň bol hasylyny öz wagtynda zaýasyz ýygnamagam esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Häzirki döwürde ýeralmanyň hasylyny ýygnamak işleri hem köpçülikleýin gyzgalaňly ýagdaýda dowam edýär. Telekeçi kärendeçileriň gaýratly zähmetleri bilen ýetişdirilen ýeralmaly meýdanlar göreňde göwnüň göterilýär. Ýygnalan ýeralmalar ýörite haltalara gaplanyp, welaýatyň etraplarynyň we paýtagtymyzyň bazarlaryna buýurmalar esasynda alyjylara ugradylýar. Kalplary buýsançdan doly, geljekde-de azyk bolçulygyny döretmekde päk zähmetlerini gaýgyrmajakdyklaryna ak ýürekden ynandyrýan telekeçi-kärendeçiler Diýarymyzyň has-da gülläp ösmegi ugrunda taýsyz tagallalary edýän Gahryman Arkadagymyza alkyşlaryny we hoşallyklaryny beýan edýärler.
Hormatly Prezidentimiziň azyk önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalary döwrebaplaşdyrmak, olaryň iş öndürijiligini artdyrmak barada öňde goýýan wezipelerini durmuşa geçirmekde Mary welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Murgap önümçilik birleşiginde-de netijeli işler alnyp barylýar. Azyk önümlerini gaýtadan işlemek möwsüminiň gyzgalaňly dowam edýän günlerinde bu önümçilik birleşiginiň işçileri miwe we gök önümleriniň gaplama görnüşleriniň uly tapgyrlaryny öndürip, ýokary iş netijelerini gazanýarlar.
Ýurdumyzyň edermen babadaýhanlarynyň çekýän päk zähmetlerinden ýetişdirilen gök we miwe önümleri bazar bolçulygyny emele getirmek bilen birlikde, bu önümleri gaýtadan işleýän kärhanalaryň işleriniň öňe ilerlemegine öz täsirini ýetirýär. Şu günler gök we miwe önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalaryň işleriniň esasy baş maksady Gök ekrançy daýhanlardan we telekeçilerden şertnama boýunça önümleri kabul edip, olardan gaplama görnüşli azyk önümlerini taýýarlamakdan ybarat bolup durýar. Bu möwsüme ilkinjileriň hataryna girişen Murgap önümçilik birleşiginiň işçileri gaplama önümleriniň dürli görnüşlerini taýýarlamak işlerine has-da uly ähmiýet berýärler. Şu günler önümçilik birleşiginiň önümhanasynda pomidor, hyýar, kelem, Käşir we beýleki birnäçe gök önümleriň duzlanan görnüşlerini hemem miwe şerbetlerini taýýarlamak işleri guramaçylykly alnyp barylýar. Ekologiýa taýdan arassa, şular ýaly gök we miwe önümleriniň bu ýerde günde ortaça üç ýarym, dört tona golaý kabul edilip, gaýtadan işlenilýär. Öndürijilikde zähmet çekýän işçileriň tagallasy bilen öndürilýän azyk önümleriniň hil derejesine-de aýratyn üns berilýär. Gaplama önümlerini öndürmekde zerur bolan aýna gaplary bolsa, baglaşylan şertnama laýyklykda, Türkmen aýnaönümleri döwlet kärhanasyndan getirilýär. Bu azyk önümleri halkymyzyň uly islegine eýe bolmak bilen, döwlet kärhanalarynyň arasynda guralýan önümçilik sergide-de mynasyp orunlary eýeleýärler. Bagtyýarlyk döwrümiziň azyk önümleri Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylynyň nyşany bilen belgilenýär. Daşary döwletlerden getirilýän önümleriniň ornuny tutup bilýän bu azyk önümleri Önümçiligiň şertlerine görä, ammarlarda bellenilen wagt içinde saklanyp, soňra söwda dükanlaryna we içerki bazarlarymyza ugradylyp, ilatymyza ýetirilýär. Murgap önümçilik birleşiginde gök we miwe önümlerini gaýtadan işlemek bilen birlikde, konditer önümleriniňem birnäçe görnüşleri taýýarlanýar. Ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek işlerine mynasyp goşant goşýan önümçilik birleşiginiň işçileri içerki bazarlarymyzda önüm bolçulygyny döretmekde alyp barýan işleri üçin Hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar.
Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynda ýurdumyzdaky özgertmelere bagyşlanan çäreler işjeň häsiýete beslenýär. Olaryň ählisi hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbidine gönükdirilen işleriniň özboluşly beýanyna öwrülýär.
Döwletmämmet Azadada Nakaý Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hünärmenleriniň, lukmanlaryň gatnaşmaklarynda sagdyn-durmuş ýörelgeleri baradaky maslahat işjeň häsiýete beslendi. Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda hormatly Prezidentimiziň kabul eden Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny durmuşa geçirmegiň çäginde talyp ýaşlaryň arasynda Diller dünýäsine syýahat atly zehin bäsleşigi geçirildi. Bäsleşigiň dowamynda dünýä döwletleri, dünýä dilleri, sanly tehnologiýalar, energetika we sport hakynda daşary dillerine dürli soraglar berildi. Bäsleşige gatnaşyjylar döredilýän mümkinçilikler üçin mähriban Arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Halkara nebit we gaz uniwersitetinde geçirilen maslahat hormatly Prezidentimiziň bilim özgertmelerine bagyşlandy. Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasynda yglan edilen Ýylyň mugallamy döwlet bäsleşigine gatnaşan professor-mugallymlaryny sylaglamak dabarasy Türkmen döwlet binägarlyk-gurluşyk institutynda geçirildi. Bäsleşige gatnaşan ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary özleriniň syýasy sowatlylygyny, işjeňligini, ýokary ahlak sypatlaryny, medeniýetlilik derejesini hemem ýaş nesle döwrebap bilim we terbiýe bermekdäki ukyp-başarnyklaryny aýan etmek bilen, Türkmenistanyň bilim ulgamynyň täzeçe ösüş derejesini hemem kämil taraplaryny görkezdiler. Paýtagtymyzdaky on dördünji saglyk oýunda Türkmenistanyň Mejlisiniň we Aşgabat şäher saglygy goraýyş müdirliginiň, Kärdaş çakylyşyklarynyň milli merkeziniň hemem Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň guramagynda Sazdan jemgyýet gülleýän ýurt atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň guramagynda Kazyýet ulgamyny ylmy taýdan ösdürmegiň döwrebap ugurlary atly okuw maslahaty geçirildi. Köpetdag etrap kazyýetinde Aşgabat şäher kazyýetiniň guramagynda geçirilen maslahat işjeň häsiýete beslendi. Türkmenawtoulaglary agentliginde Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçilik müdirliginiň we Polisiýanyň Ýangyn howpsuzlygy gullugynyň degişli hünärmenleriniň gatnaşmaklarynda wagyz-nesihat geçirilip, ol örän netijeli boldy. Türkmenoba okawyjylyk uniwersitetiniň agronomçylyk fakultetiniň halypa mugallymlary we talyp ýaşlary tejribede alýan bilimlerini berkitmek üçin Türkmenoba hojalyk institutynyň Oba hojalyk ylmy-önümçilik merkeziniň alymlary bilen duşdular. Dagy-etek toprak-howa şertleriniň aýratynlygy bugdaýyň seleksiýasynda belli bir derejede özboluşly ylmy-barlag işlerini, bugdaýyň täze kesellere, mör-möjeklere howanyň amatsyz şertlerine durnukly, ýokary hasylly we gowy hilli görnüşleri döretmek işi almesatda geçirmekligi talap edýär. Türkmen döwlet maliýe institutynyň professor-mugallymlary we talyplary Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine syýahat guradylar. Olar taryhymyzyň şaýatlary bolan muzeý gymmatlyklar bilen ýakyndan tanyş boldular. Ahal welaýat kazyýetiniň guramagyna geçirilen maslahatda administratiw önümçilik hakynda Türkmenistanyň Kanunyny düşündirmek boýunça degişli gürrüňler edildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy geňeşiniň Ahal welaýat häkimliginiň Demokratik partiýanyň welaýat komitetiniň hemem welaýat medeniýet müdirliginiň bilelikde guramaklygyna geçirilen maslahat Kämil ylym we bilim, biziň üstünliklerimiziň gözbaşydyr diýlip atlandyryldy. Akbugdaý etrap häkimligi, etrap ýaşlar guramasy, bilim bölümi, etrap prokuraturasy tarapyndan geçirilen maslahat täsirli boldy. Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat geňeşiniň, Balkan welaýat Türkmenbaşy şäher kazyýetleriniň, Balkan welaýat maliýe-ykdysady orta günäli okuw mekdebiniň polisiýa bölüminiň guran çäresi hem Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylyna bagşlandy. Welaýatyň Esenguly, Magtymguly, Bereket etrap häkimlikleriniň, Demokratik partiýa komitetleriniň, ýaşlar guramalarynyň, Kärdeş çakylyşyklary birleşmeleriniň guramaklaryna geçirilen maslahatlaram täsirliligi bilen tapawutlandy. Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynyň belent ruhy Daşoguz welaýatynda geçirilýän dabaralaryň, wagyz-nesihat çäreleriň, maslahatlaryň düýp özenini düzýär. Daşoguz welaýat kitaphanasynda Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň welaýat bölüminiň bilelikde guramyklaryna maslahat geçirildi. Welaýatyň Bollumsaz, Gubada, Gurbansoltan eje, Nyýazow adyndaky, Görogly etraplarynda hemem Daşoguz, Köneürgenç şäherlerinde geçirilen wagyz-nesihat çäreleri hem ýurdumyzyň Baş kanunyny, Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän işlere bagyşlandy. Ol Türkmenistanyň Demokratik, Agrar partiýalarynyň etrap-şäher komitetleri, jemgyýetçilik guramalary, Daşoguz welaýat kazyýeti tarapyndan geçirildi. Daşoguzyň Beýik Seýit Akbazandaky mugallymçylyk mekdebiniň hemem jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen maslahatam özüniň işjeň häsiýetliligi bilen tapawutlandy. Lebap welaýat kazyýetiniň guramagynda adyl kazyýetliligiň amala aşyrylyşyny kämilleşdirmegiň möhüm ugurlary we döwrebap usulyýeti diýilýän at bilen geçirilen okuw maslahaty täsirligi bilen tapawutlandy. Demokratik partiýanyň Türkmenabat şäher komitetiniň Lebap welaýat maliýe-ykdysady, derýaçylyk, Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdepleriniň bilelikde guramaklaryna Gahryman Arkadagymyzyň Sazly durmuş ýörelgesi, kämil türkmen jemgyýetiniň özenler diýilýän at bilen geçirilen maslahatlarda Sazly durmuş ýörelgesini berjaý etmek kämil we kämil türkmen jemgyýeti barada edilen çykyşlar maslahat gatnaşyjylarda ýatdan çykmajak täsir galdyrdy. Ýaşlar guramasynyň Mary welaýat Mary we Baýramaly şäher, Baýramaly, Wekilbazar, Murgap, Oguzhan, Garagum etrap Geňeşleriniň guramaklarynda Baýramaly agrosenagat orta gündogar okuw mekdebinde wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilleri berk bedenli, sagdyn we kämil ruhly, giň dünýägaraýyşly hem maksada okgunly ýaşlar edip ýetişdirmek dogrusyndaky çuň we manyly gürrüňler bu maslahatyň esasyny düzdi. Mary welaýat zenanlar bölüminiň hemem dokma senagaty işgärleriniň kärdeşakylaşygynyň bilelikde guramagynda geçirilen Zenan edebi, ahlak päkligi atly wagyz-nesihat maslahatam çuň many-mazmuna beslendi. Türkmengala etrap prokuraturasynyň guramagynda maslahat geçirilip, oňa ýaşuly nesliň wekilleri, şeýle-de etrabyň bagtyýar raýatlary gatnaşdylar. Şeýle maslahat Mary welaýat kazyýeti tarapyndan hem geçirildi.
Häzirki döwürde Türkmenistan bagtyýar çagalygyň ýurduna öwrüldi. Diýarymyzda körpe nesliň hemmetaraplaýyn hem-ä sazlaşykly ösmegi ugrunda döwlet derejesinde alada edilýär. Çagalaryň döwrebap bilim almaklary, sazlaşykly ösüşi, göwnejaý dynç almaklary, wagtyny şadyýan hemem peýdaly geçirmekleri bilen baglanyşykly meseleler Mähriban Arkadagymyzyň durmuş ulgamyny nazarlaýan syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar.
Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagyna ýurdumyzyň bagtyýar çagalary, Gökderedäki we welaýatlardaky çagalar dynç alyş hemem sagaldyş merkezlerine, mekdepleriň ýanyndaky çagalar dynç alyş meýdançalaryna dynç alyp, wagtlaryny şadyýan geçirýärler. Dynç alýan çagalar gyzykly döredijilik bäsleşikleri, sport-sagaldyş çäreleri bilen gurşalýar. Ýörite düzülen meýilnamalar çagalaryň täsirli dynç almaklaryny, saglyklaryny berkitmeklerini üpjün edýär. Dynç alýan çagalar bilen gurnalýan çäreler hünärlere ugrukdyryjy häsiýetli bolup, çagalaryň hemem ýetginjekleriň zehinini açmaga, ösdürmäge mümkinçilik berýär. Çagalaryň we ýetginjekleriň wagtlaryny gyzykly geçirmeklerine hem-de täze bilim almaklaryna ýardam berýär. Çagalar dynç alyş we sagalyş merkezlerine, mekdepleriň ýanyndaky çagalar dynç alyş meýdançalaryna hereket edýän dürli ugurly gurnaklar dynç alşy peýdaly işler bilen utgaşdyrmaga, çagalaryň döredijilik zehinlerini ösdürmäge ýardam berýär. Gökderedäki Şöhle çagalar dynç alyş we sagalyş merkezinde Dil bilen dünýäni gezer diýen at bilen Diller güni geçirildi. Dynç alýan çagalar bagtyýar çagalygyň mekany bolan Bitarap Watanymyzy dürli dillerde wasp etdiler. daşary dillerine öz düzen goşgularyny aýtdylar, aýdym-sazly, tans çykyşlaryny ýerine ýetirdiler. Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň talyplarynyň dünýä edebiýatynyň nusgalary boýunça daşary ýurt dillerinde sahnalaşdyran çykyşlaryna çagalar uly höwes bilen tomaşa etdiler. Çärede işjeňlik görkezen çagalara ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Şu günler ýurdumyzyň çar künjeginde çagalyň tomusky dynç alyş günleri ýokary guramaçylyk ýagdaýda dowam edýär. Sapaly dynç alşyň çäklerinde mekdep okuwçylarynyň arasynda dürli çärelerdir bäsleşikler, dürli ýerlere gezelençler guralýar. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda dynç alýan çagalyň wagtlaryny peýdaly we netijeli geçirmeklerini gazanmak, olarda ýaşlykdan döredijilige we ylma höwesi döretmek hem-de ylym ulgamynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdyrmak maksady bilen, Aşgabat şäheriniň mekdepleriniň ýanyndaky çagalar dynç alyş meýdançalarynda dynç alýan çagalaryň Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezine gezelenji guraldy. Gezelenç mahalynda çagalar Tehnologiýalar merkeziniň muzeýindäki eksponatlary bilen tanyşdylar. Täsin muzeý gymmatlyklary çagalarda uly gyzyklanma döretdi. Çagalygyň tomusky dynç alyş pursatlarynyň hemmetaraplaýyn täsirli, göwnejaý geçmegi üçin ähli mümkinçilikleri döretýän Arkadag Prezidentimize mekdep okuwçylary çaga kalplaryndan joşup çykýan hoşallyklaryny aýtýarlar. Türkmen döwlet medeniýet institutynyň, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň, Türkmenistanyň Çeperçilik akademiýasynyň bilelikde Gökdere jülgesindäki Çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde çagalar üçin medeni çäre guradylar. Gökdere jülgesindäki Altyn damja çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde Berkararlyk etrap häkimliginiň, Ýaşlar guramasynyň Berkararlyk etrap geňeşiniň, etrap polisiýa bölüminiň bilelikde guramaklaryna medeni-sport çäresi geçirildi. Kämil nesil, nurana geljek ady bilen geçirilen çärede aýdym-sazlara-da giň orun berildi. Ýerine ýetirilen aýdymlarda hemem tanslarda Bagtyýar ýaşlygyň we Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylynyň waspy belentden ýetirildi. Şeýle-de bu dynç alyş merkezine Bagtyýarlyk etrap häkimliginiň hemem Ýaşlar guramasynyň etrap geňeşiniň guramaklarynda medeni-sport çäresi geçirilip, ol şatlyk-şowhuna beslendi. Gökderedäki çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezine Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynyň tomusky dynç alyş möwsüminde Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty, Bilim ministrligi, Demokratik partiýanyň syýasy geňeşi, Magtymguladyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan guralan Medeni-köpçülikleýin we sport-sagaldyş çäreleriniň meýilnamasy esasynda Gökderede ýerleşýän Çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezinde Sagdyn nesil, kuwwatly Watan diýen şygar bilen dürli sport bäsleşikleri geçirildi. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyplaram bu çärä işjeň gatnaşdylar. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Jemgyýetçilik howpsuzlyk müdirliginiň kämillik ýaşyna ýetmedikleriň we ýaşlaryň arasynda hukuk bozulmalaryň öňüni alyş bölüminiň, Ýaşlar guramasynyň Berkararlyk etrap geňeşiniň bilelikde dynç alýan körpeleriň arasynda geçiren çäresi Kämil nesil, nurana geljek diýlip atlandyryldy. Ýaşlar guramasynyň Köpetdag etrap geňeşiniň guramagynda dynç alyş merkezinde Bagtyýarlyk mekany Gökdere atly medeni-sport çäresi geçirilip, ol netijeli tarapdan häsiýetlendi.
kämilleşmek, tejribeleri artdyrmak yzygiderli geçirilýän sport bäsleşiklerine esasy wezipä öwrülýär. Bu ýagdaý ýaryşlaryň gyzykly bolmagyny üpjün edýär.
Ýokary guramaçylyga beslenýän sport bäsleşikleri ussatlygyň kemala gelýändigini äşgär edýär. Ýaryşlarda ýeňşe bolan yhlas aýdyň duýulýar. Oýunlar ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berýär. Her bir türgün ukybyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň özenidir. Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde yzygiderli geçirilýän ýaşlar ussatlygyň kemala gelmegine mümkinçilik berýär. Bu ýokary okuw mekdebinde giň gerimde geçirilen ýaşlarda özara duşuşyklara uly orun berildi. Türkmen oba hojalyk institutyndaky ýaşlar talyp türgenleriň tejribeleriniň ýokarlanýandygyny görkezdi. Ussatlygyň ynam-yhlas bilen utgaşmagy ýokary netijäniň özenidir. Tejribe toplamakda özboluşly mekdebe öwrülýän ýaşlarda esasy wezipe belent sepgitleri eýelemek bolup durýar. Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutyndaky ýaşlar talyplaryň barha kämilleşýändigini äşgär etdi. Ýaşlaryň yzygiderli häsiýeti bu ýokary okuw mekdebiniň talyplarynyň ýokary netijeleri gazanmaklaryny üpjün edýär.
Hormatly alymlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda on üçünji iýunda sagat ýigrimiden on dördünji iýunda sagat ýigrimä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatynda az bulutly howa bolup, demirgazyk günbatardan tyglygy sekuntda dokuz on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi iki, ýigrimi ýedi gradus maýyl, gündizine otuz ýedi, kyrk iki gradus yssy, kenarýaka taraplarynda otuz bir, otuz alty gradus maýyl bolar. Ahal welaýatynda az bulutly howa bolup, günordan sekiz sekuntda dokuz on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi ýigrimi bäş gradus maýyl, gündizine otuz ýedi kyrk iki gradus yssy bolar. Mary welaýatynda az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda sekiz, on üç metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on sekiz, ýigrimi üç gradus maýyl, gündizine otuz alty, kyrk bir gradus yssy bolar. Lebap welaýatyna az bulutly howa gyryp, gündogardan tizligi sekuntda sekiz on üç metre ýetýän şemal owsar. Howa gijesine on dokuz ýigrimi dört gradus maýyl, gündizine otuz alty kyrk bir gradus yssy bolar. Daşoguz welaýatynda az-kem bulut okuwa bolup, gün orny tiz ösgünde sekiz-on üç metre ýetýän şemal awsar. Howa gijesine ýigrimi bir-ýigrimi alty gradus maýyl, gündizine otuz alty-kyrk bir gradus yssy bolar. Paýtagtyň Aşgabatda az bulutly howa bolup, günordan tizligi sekuntda on, on iki metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi iki, ýigrimi dört gradus maýyl, gündizine otuz dokuz, kyrk bir gradus yssy bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça iýun aýynyň on dördüne magnit hadysasynyň gowşak täsirli bolmagy aşyrýar. Mähriban adamlar, şunuň bilen Watan habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere ösenýär. Ähli ösüşleriň özeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag boluň, ezizleşer!